Giňedi öý bolasy, Satdy haly palasy, Gelýä mydam ölesi, Geraýingeleri wäli. Uzyndy, boldy kelte, Ýatyr göýnä, boş halta, Söňenok ýagly pelte, Geraýingeleri wäli. Ýok aglynda tüýkülik, Gopýa diňe bakylyk. Dem alanlar syýkalyp, kera inmeleri bäri. Bar diýene ýenesi, Bäldiräpmiş enesi. Aglap otyr sonasy, Ýere inmeleri bäri. Guwanardy Watana, Gargardy ony satana, Özi meňzeş etene, Ýere inmeleri bäri. Ýok, Dawut ýaly, ýok, un, Gitdi telpek. Nirde doganym? Görnenok haltaly gün Ýereýin geleli bäri. Uly-uly geplediň, ol oňa seplediň, Karla geçseň ýapladyň Ýereýin geleli bäri. Parhy ýok ýas toýuň, Hine öwürdiň öýüň, Mydam goýmakda küýüň Ýereýin geleli bäri. Sen-ä, maňlaýyň şory. Taşlatdy dogduk käri. Öýde kim kimiň äri. Gelaýyn geleli bäri. Derek ýok ýadymda. Bergi köp adyňda. Gözüň kişiň zadynda. Gelaýyn geleli bäri. Mydam essem pessemde. Agyr ýük bar üstüňde. Algydarlaň kastyňda. Ýer aýyň geleli bäri. Öwrülip haram pise, Öňräk goşady kise, Zaloga gidýä käse, Ýer aýyň geleli bäri. Öň ýetenler bar sençe, Baryp al otuz çemçe, Sypat meňzeýä tüňçe, Ýer aýyň geleli bäri. Bir atyma ant içýäň, Müň hili pylan biçýäň, Karyz alýaň-da gaçýaň, Gereýi geleli bäri. Baraňok, ýasan toý ýok. Müň hyýal gelip küýe. Indi öwrüldiň güýe. Gereýi geleli bäri. Gün aýlanýaň neşediň. Indi tomus üşediň. Öýüňi ile daşadyň. Gereýi geleli bäri. Köňle her zat getirsin. Ýa Dükuda otyrsyn, düwünçek dek ýatyrsyň, Jeraýyň geler weli. Öň diýeniň bolardy, Dost-ýaryň gelerdi, Daşyň halys solardy, Jeraýyň geler weli. Goňşy ýokmaý soganyň, Gelme diýýä ýegenim, Duşman boldy doganym, Jeraýyň geler weli. Çekilýändir ezýetler. Okalanok gazetler, gün gelenok ýezitler. Ýylaýyn geleli bäri. Galgadýa göwä ýelek, boýuna orap dolak, üsgürseň sypýa balak. Ýylaýyn geleli bäri. Dagady deň-duşlaryňyz, yz döküldi dişleriňe. Görüläýen eken işleriňiz. Heroin geleli bäri. Heroin geleli bäri. Altyn asyra sagdyn nesil gerek diýip, gije-gündiz gürrüň edýärler, wagyz edýärler. Edil sagdyn nesil bolup bilmesegem, altyn asyryň binýadyny, fundamentini guýýançylar bolup bilmesegem, aýakbagy bolmalydygy men maslahat berýän. Men kuwwatlanmagyňyzy isleýän ýigitlere, gyzlara hemesine şol işje ýene bir gezek oýlanmaklygy maslahat berýän. Şo zadyň ertiriniň gutarmaýandygyny ýatladaýyň. Mydama ertir diýdirýäňiz, şu gün birneme edeýin ertiriň bilerin men nätmelidigini diýdirip, şol ertir ertirdir, ertiri ýokdur. Soň ertir şu gün. Sekunt.

Merwan obadaşlar dogry düşüniňziňiz diýip men tama edýän. Hem isleýän Gül ýaly ýigitlerimiziň, Gül ýaly gyzlarymyzyň, gelinlerimiziň, eýjejik çagajyklarymyzyň eneli ataly ýetim bolmazlygyny, goşarjyklaryna gelşiklije çorjaga düşmezligini, galyberse ýigitleň Ýigitligine galmagyny isleýän. Dogry düşünmegiňizi hem meň günäm bardygyny aýtsaňyz, günämi geçmegiňizi haýyş edýän. Ýaýraýmaga-da ýene bir setir bar. Men häzir ony öz-özüme okap duranymdan ýeke men bilýändirin öýdüp durmaýyn. O ýetim müjük ölmese köpek çykar diýen ýaly. Şu oturan mähriban il günler dört bäş ýyllykda könämizden, kulturamyzdan, medeniýet öýümizde üýşüp pata beripdik. Mejlisana geliň, Meýlis Nazarowy,

Bir döwülseň-oňa, sen tapmarsyň. Gepe gidip, dogry ýoldan sowulma, Bir gün doýsaň bir gün, doýup tapmarsyň. Ne beýle kiçeldiň türkmeniň beýigi, Haýsy ýerden geldi geraýna söýgi? Bu gün güni tapsaň ertiriň gaýgy.

Gözün ozdurar. Gyýbat tapsa heleýdenem ozdurar. Paraşokçydan başga aýyp tapmarsyň. Gaýratyňa galyp, beladan saba. Seret, çagalygyňam-a gelipdir taba. Aklyňa aýlanyp.